Ka channel min lo thlir sak thin tu te in zavai nchi bai leh vek ule. Vawiinni ah chuan Italy khawpui Roma ka hun hman na ka rawn ti lang leh dawn a, a bul atanga tawp thleng a min lo en sak leh tur in ka rawn sawm leh vek chu ni e. Hello Milo Milo. Hotel atanga rawm khawpui hi minute sawmhnih atanga minute sawmthum inkar vel tlan a nia. Kan thlenna a hla tham deuh avangin hotel hi a nahran pahin bus min ruah hmansak a. Mahse, euro riat vel chawi ve ngai a, khawpui chhung va pan nan hian tian hei khawpui chhung kan va thleng phei a. Tlawh tur leh hmuh tur a tam em em a rawm khawpui hi tian khawpui lai hall ah tak bus in min drop a heta tang hian ke in kan fang kual dawn a that's why I wanna see it this already look like Colosseum see rawm bik hi ka vawi khat kalna ve tho nia keimah pawh Tian a khawpui chhung kan va lut phei a hei hmuh tur tam tak a lo awm nghal a, history lam pang ngaina tan bik phei chuan a hmuh nam dawn hian ka hre lutuk a, keimah bik ah hi chuan history lam pang hi chutiang in ka ngaina lutuk lo museum tih vel te hi mahse hmuh hi nuam ve hrim hrim ka ti a. Khilai a in hmuh mek khi biak in a nia, a bul chiah khian ahh monument hrang hrang a awm teuh bawk a, museum te. Tuna kan hmuh mek hi Victor Emmanuel's Camp National Monument tih a ni a, hei pawh hi tuna ka rawn tih lan biakin bul chiah a mi kha a ni a. He monument hi kum sangkhat zariat sawm riat panga a an sak tan kha a nia chuan kum sangkhat zakual sawm thum panga ah an sa zo va, an ram Italy lel Victor Emmanuel's Camp kha mi hriat reng nana. An sak kha a nia. Nakinah rawm kal tum te in lo awm a nih chuan helai hmun hi tlawh pawh a rem em em a, awlsam em em a, khawpui lailiat tak awm a nih vang hian in lo va tlawh ve theuh dawn nia.

A dawt leh a kan kalna hi The Trevi Fountain tih a ni a, hemi fountain hi kum sangkhat za sarih sawm thum pahnih an sak tan kha a nia, chuan kum sangkhat za sarih sawm ruk pahnih ah an sa zauh a, kum zahnih sawm ruk pahnih kal ta nih chu. Rome khawpui chhunga fountain lar ber leh fountain lian ber nihna hauh mek tu a nia, khawvel huap pawha fountain lar ber pawl a ni tun a mi hi.

Inhmuh ang hian a hmun hma hi hei tlawhtu an tam lutuk a mihring ah thla pawh duh angin a lak that theih lo a single phei chuan lak theih loh ang tluk a ni a chuvang chuan kema ah ngat phei chu thlalak single in ka nei lo hrim hrim a hemi ah hian a group a tia selfie si ka kan lak bak kha. Mahse hei a hmunah kan va hmu ve hrim hrim a, a hlu in a lawm awm hrim hrim e. Helai hmun pawh hi rawm kal tum in lo awm a nih chuan kal ngei ngei turin duhsakna ka rawn hlan cheu a, ka rawn recommend nghal bawk che u ni e, ka la man hla teh mai nia.

Han sawi leh thin ila ruam hi ah kar rin ai daih leh ka hmuh tum aiin a lo nuam a, a nuam ka tihna chhan em em pakhat pawh a khawpui chung luh phei tawh hian hei ah kan tlawh duh tur hmun hrang hrangte leh thil hmun pawimawh tak tak te, ke in a kal kual vek thei tawh a inhnaih te te awm ania a hla lo a ih mahse hemi kan kal chin bakah pawh hian thil hmun tam tak tlawh tur a awm teuh mahse hun kan neih tam loh avangin a hmun lar zual leh hmun mihna an tlawh pawh nasatna hmun kha kan va kal kha a ni mai a. Hei aia hmun tam zawk tlawh pawh pawh a chak awm lutuk a, hun kan nei tam thin lo va, a nakinah Remchanga kan kal leh turah a ngai la chung hun atan chuan kan khek ang a, tunah chuan hei ka rawn ti ang ang hi min lo thlir sak zel phawt dawn nia. Khawilai kawt thler pawh hi Kalila hmanlai thil monument hrang hrang hmuh tur a awm zel a, hei tuna inhmuh ang hian helaiah pawh hian lo awm leh a ah khawi kilkhawrah pawh Kalila ih hmanlaia an hun Roman hun laia mi ang kha maw hei tian hmuh tur khawi hmunah pawh hian a awm chuvang chuan ke a kal hi a hlawk ber zawk a uber vel a hei motor a-- Tei kual ai chuan maw rom in kal anih chuan ke a kal kual tluk a awm lo chu chu ka rawn suggest pah bawk chu ni chu. Aw tuna in hmuh mek hi Panchi an ti ni a, kum AD za sawm pathum atanga za sawm hnih panga inkara an sak kha a nia internet a inziah dan chuan hmanlai huna Roman Catholic biakin thin Roman ho temple, A nia chuan umm helai hmun pawh hi Nachina mite ang tho khan a hla lo a, ih kan fountain tlawh tak maw kha mi atang khan ke in kan va kal leh a, hei mi an tam khawp mai tunah pawh hian. AD hun laia sak tawh siah chuan hei ti khawp hian an la vawng tha in an la vawng him thei a, umm an fak awm khawp mai enkawl tu te ho pawh an ngaihlu thiam bawk a, ah mipui pawn an hlut sak thiam niin ka hria.

so strong right

Tlai lampang a ni tawh a, a tawp nan ti in hei a tawp ber nan rawm khawpui chhung a lar em em mai leh khawvel huap pawh a seven wonders of the world te zing a mi Colosseum khatah khan kan va kal dawn a, en laia hmuh hman ngei kan duh vangin hei ah thim hma vel chiah chiah in kan va thleng a, lo awm rup mai a, a pui khawp mai a bawn khawp mai. Tuna in hmuh mek Colosseum hi AD sawmsarih pahnih hun laia an sak a ni in, Eddie sawmriat pakhata an zau va, chuan tunah hian khawvel a ancient amphitheatre a sakte zinga mi lian ber a nia. A chhungah hian mi singa tanga singriat an leng thei a, hmanlai hunah chuan an ennawm chhuahna hmun ber niin, Niro film ah te pawh khan kan hmuh ka ringa khat hi khat a an Christian te an tih duh dahna hmun maw khami ah an thi cher ve an ennawm chhuahna hmun khat khami hmun nge kha nia.

Kha ngho kha vawiin a kan hun hman dan te kan hmun tlawh te chu an ni a hei khuathim dawn tawha a thim tawh ang chu a ni mai a. Kan ril a ṭam lutuk a hei eitur kan zawng leh phawt a. She's getting curious now. The emperor is kicking again.

Kan flight nei zo dar nga a kan chhuak tlai dar nga kan chhuak kha a tuk zing dar khat vela kan haw leh chiah hotel a chuan kan thlawh let leh hma in tian hotel leh a chheh vel surrounding area vel hrim hrim hi enkual ka duh a a nuam reuh lutuk a hei tui chiang turin ka chhuk deuh reuh a mahse rin aimin lo awm nual a. Ka cheng leh peih lo bak a lo sa lutuk a, tian hei kan fang kual zawk zawk a hotel vel hotel compound vel.

Khati zawng kha Rome a ka hun hman dan ka lay over hman dan te chu ania min lo la subscribe lo anih chuan min lo subscribe ve turin ka rawn sawm cheu a chuan ah like leh comment kha a tih theih reng bawk a lehpek ah ka nim hu leh theuh dawn nia nih phawt uleh.